اسلام عليڪم قصه گو ۾ حاضر آهيان انهي دعا سان جتي به هجو خوش هجو شاد ۽ آباد هجو ڪريم رب اوهان کي دامين درمين ڪرمين سخنين صرف پنهنجي محتاج رکي آمين ثم آمين اوهان جي راء سان ابتدا ڪندس هڪ مهربان ڪال ڪئي ۽ چئي ته اڄڪلهه قصه گو ۾ قصه گوئي گهٽ ٿي وئي آهي نصيحتون وڌي ويون آهن ۽ ائين ٿئي ٿو ته لڳي پيو ته ڄڻ اوهان نصيحتن ڪرڻ لاء هر هفتي اسان جي سامهون اچو ٿا. ڳالهه اها بلڪل ڪونهي سائين، معذرت سان نصيحت ڪرڻ جو ڪو به موڊ ڪونهي، رڳو ڳالهه کي ڳالهه ڪرڻو آهي ۽ ڳالهه کي قصه گوئي ۾ ڪنورٽ ڪري ڪرڻي آهي ڇاڪاڻ ته ڳالهه ئي سماعتن تائين ايندي آهي ۽ ڳالهه ئي اسان تائين ڪجهه پلئه ۾ وجهندي آهي جنهن مان اندازو لڳندو آهي ڪيٿارسس ٿيندو آهي زندگي ڪهڙي پاسي پئي ٿي وڃي. هي تمام اهم شيون آهن ۽ هن ۾ رڳو اهو ناهي ته اسين ڪو نصيحتون ڪندا ته وتون يا اسان ان ۾ بليو ٿا ڪيون ته زندگي ۾ رڳو نصيحتون ڪرڻ گهرجن ائين ناهي. هي ڪجهه عملي شيون آهن حياتيء ۾ جيڪڏهن ماڻهو ڪري وٺي ٿو ته آساني ٿي ٿي وڃي. سولائي رڳو پنهنجي لاء نه ٿي کپي پر سولائي جيڪڏهن ٻين لاء به آهي ته حياتي ڪمال ٿي وڃي ٿي. ۽ توهان غور ڪيو جيڪڏهن ڏسو ته رب ڪريم اوهان کي هر جاء تي پنهنجي لحاظ کان ڪيئن سهولت فراهم ڪري ٿو. اسان ڪڏهن ان ڳالهه تي غور ڪيو آهي ته اسان زندگي ۾ ڪٿي به موو ڪندا آهيون ٺيڪ آهي پئسا گهٽ آهي غربت آهي ٺيڪ آهي ٻيون شيون پنهنجي جاء تي آهن اهي بلڪل صحيح ڳالهه آهي پر اسان ڪڏهن ان ڳالهه تي غور ڪيو آهي ته اسان کي قدرت ڪيڏين نعمتن سان نوازيو آهي اسان جا جيڪي حواس آهن ڪم ڪن ٿا الله سائين بيماري کان جيڪڏهن بچائي ٿو ته اها تمام وڏي ڳالهه آهي ان تي توهان ڏٺو هوندو ته جيڪي ماڻهو پيٽرول جا پئسا پيا بچائيندا آهن ته هڪڙي لٽر ۾ گهڻا ڪلوميٽر هلي ٿي. رب معافي ڏي اهو اسپتالن ۾ ليبارٽري انويسٽيگيشن ۾ بلڊ سي پي يو آر ۾ ئي پورا ٿي ٿو وڃي ماڻهو ڊاڪٽرن جون فيون پوريون ٿي ٿيون وڃن سمجهه ۾ ڳالهه ڪانه ٿي اچي ڪهڙي پاسي کان ڪهڙي پاسي ماڻهو خرچ ڪري ٿو هاڻي ان جو مطلب اهو به ناهي مان ٻه پاسا نٿو ڳالهايان اهو به ناهي ته ماڻهو احتياط نه ڪري احتياط ڪرڻ گهرجي. فضول خرچي پسند جو ڪو پسنديدگيء جو ڪو عمل ناهي. ميانه روي، وچ ٿرو هلڻ زندگيء جي هڪڙي بابرڪت نصيحت آهي. ان کي جيڪڏهن اسان سمجهون ته مان سمجهان ٿو ته جيڪي اسان جا وڏڙا چئي ويا آهن اسان کي ته گهڻو ڏسين نه سروتي ۽ ٿورو ڏسين نه اروتي ان کي جيڪڏهن ماڻهو پنهنجي پلئه پائي ته زندگي ڪنهن نه ڪنهن سولائيء مان گذري سگهي ٿي. ٻي جيڪا بار بار اسين ڳالهه ڪندا آهيون، انگريزي زبان ۾ چوندا آهن نه As you sow, so shall you reap. جيڪو پوکيندو سو ئي لڻندو. هاڻي ان ڳالهه تي بار بار اسان ڏيندا آهيون. ڏسو ڳالهه ٻڌو. جليل صاحب فرمائين ٿا بلڪه مؤپسا آهن يا ڪير ته دنيا ۾ موضوع آهن ڪل ٽيٽيهه. چوٽيهه جو موضوع ئي ڪونهي ڪو. علم ادب ۾ به چون ٿا ته ٽيٽيهه موضوع آهن. مثال طور جيئن ڳالهه ڪئي سين ته ڀئي ست رنگ آهن آسمان ۾، ست آسمان آهن ۽ ست زمينون آهن. انڊلٺ ۾ ست رنگ آهن، سر ست آهن. هاڻي اهو سڀ الائي ڇا آهي؟ اٺون سر ته ڪو هيستائين دنيا سڄي ميوزڪ ۾ ترقي ڪري پئي ٿي، نوان نوان ان ۾ راڳ ۾ راڳداريء ۾ نوان راڳ نڪرن پيا پر سر ڪونه ٿو نڪري، سر اهي ست آهن، سا ري گا ما پا ڌا ني سا اهي اهي ئي آهن، ان کي توهان دنيا ۾ ڪو به وڏي ۾ وڏو هو ياني هجي يا بسم الله خان هجي يا ڪوئي به هجي سر ان تي ئي هلندو جيڪو انهن ستن مان نڪرندو ته هاڻي ائين آهي ته جڏهن اسان توهان سان ڳالهه ڪيون ٿا نه توهان جي خدمت ۾ ڪجهه عرض ڪيون ٿا ته اها نصيحت ڪانهي وصيت ڪانهي اها رڳو هڪڙي هڪڙي ننڍڙي ڳالهه آهي، سوچ جي ڳالهه آهي ته جيڪڏهن ائين ٿي پئي ته ڇا ٿي سگهي ٿو؟ دنيا ڪهڙي پاسي وڃي سگهي ٿي؟ مثال طور اسان ڏٺو هوندو ته جيڪڏهن کنڊ گهڻي آهي ته ڪڙي آهي، مٺي ڪونهي. برف گهڻي دير رکجي ٿي ته ساڙي ٿي، اطمينان ڪونه ٿي ڏئي. انهيء ڪري توهان ڏٺو هوندو ته جيڪو برفاني شربت، مشروب، پيئبو آهي، جنهن ۾ مطلب تيز ٿڌو هوندو آهي، اڃ ڪونه لهندي آهي. اڃ انهيء گهڙي جي پاڻيء مان لهندي آهي يا ان پاڻيء ۾ لهندي آهي جيڪو نارمل ٿڌو هوندو آهي. اهي سڀ زندگيء جون ڳالهيون آهن. برف ساڙي ٿي، گهڻي کنڊ جي ڪئي سان ڪوڙاڻ پيدا ڪري ٿي، گهڻو لوڻ زهر ڪري ٿو. ڏسو ٿا نه زندگي ڪيئن آهي. ان ڪري اهو تمام ضروري آهي ته اسين انهن سڀني شين کي سمجهون ته هڪڙي جيڪا جيڪا جيڪا رينج آهي قدرت هر شيء جي ڏني اها پنهنجي جاء تي تمام اهم حيثيت رکي ٿي ۽ جيئن مون عرض ڪيو نه توهان کي ته اسين جيڪو ڪندا آهيون نه اهو اسان کي مطلب الله سين معاف ڪري مڪافاتي عمل نه هجي باقي ماڻهو جيڪو پوکي ٿو نه ان کي اهو کڻڻو آهي اهو مطلب هاڻي هيئن آهي ته آخرت جو حساب آهي اهي اهي مذهب جون ڳالهيون جيڪي آهن سي پنهنجي جاء تي هڪڙي اهم ترين حيثيت رکن ٿيون پر گهڻو ڪري نه ماڻهو هتي ڏسي وٺي ٿو ته جيڪو جيڪڏهن ڪا چڱائي آهي ته مالڪ توهان کي چڱائي جا ڀاڙا ڏئي ٿو جيڪڏهن ڪا مدائي آهي ته دل ۾ خفقان پيدا ٿئي ٿو ۽ مونجهه پيدا ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن ضمير جيئرو آهي ته پوء معافيء جي صورت به پنهنجي جاء تي پيدا ئي ٿي وڃي ٿي هڪ ڀيري شديد بارش هئي. هي سچو واقعو آهي، قصه گوئي ڪانهي، قصه گوئي ۾ سچي واقعي جي قصه گوئي آهي. ته بارش تمام تيز هئي، مون سان گڏ ڊرائيور هجي غلام علي بزرگ ماڻهو آهي، الله سائين خوش رکيس خير ڏيس. مون وٽ وائيٽ ڪلٽس هوندي هئي تنهن زماني ۾ ۽ گاڏي ٿوري پراڻي به ٿي وئي هئي. ته اسان کي مين روڊ تان اچڻو نه هن ٻئي پاسي وارو هڪڙو روڊ کنيو هاڻي ڏسو ڪڙي سان ڪڙي ملائينداسين پاڻ ته ڪيئن پئي ٿي ٿئي اسان کي هاء وي تان اچڻو هيو مٿي باء پاس چڙي مٿي اچڻو هيو هن باء پاس هيٺان راجپوتانا جو جيڪو روڊ آهن اهو کڻي کنيو هاڻي بارش هن ڏينهن زندگي ۾ سٺ سال ته منهنجي به عمر آهي الاهي حيرتناڪ بارشون ڏٺيون پر ان ڏينهن جيڪا بارش هئي سا بيحد خطرناڪ هئي معنيٰ هو مون ائين محسوس ڪيو ڄڻ فريزر جو ڍڪڻو کولبو آهي نه ۽ جيئن ان جا ٿڌار ٿڌڪار جا الاهه نڪرندا آهن ائين بارش جا الاهه هيا جيڪي گاڏي تي آيا پئي اسڪرين سڄو صفا ڌونئاٽجي ويو اندر ڪا خبر نه پئي پئي ۽ ڊسٽنس جيڪو منهنجي خيال ۾ پنج کان ڇهه فوٽ هيو هاڻي گاڏي هو لڳائي چڪو هو هن پاسي. هاڻ مون سوچيو ته ڇا ڪجي. ڇهه فوٽ، ڇهه فوٽ جو ڊسٽنس، بارش اهڙي هجي جو ڇهه فوٽن کان پوء ڪجهه نظر نه پيو اچي، رڳو مطلب مون هن کي چيو غلام علي کي غلام علي رسڪ آهي ڇاڪاڻ ته پويان ڪنهن گاڏي اچي ڌڪ هنيو ته به خبر ڪانه پوندي اسان کي ۽ توهان هن پاسي اچو مان ٿو ڏسان. هاڻ مون اهو رسڪ کنيو، هلندي گاڏي کي بيهاري ڪري لٿاسين، مان ڊرائيونگ تي آيس هن کي پاسي کان ويهاريو، هن ويچاري ڪپڙو وپڙو گاڏي کڻڻ شروع ڪيو پر بلڪل ڊارڪنيس هئي معنيٰ ٿورو ٿورو نظر اچي پيو ۽ ٽائر جنهن مهل روڊ کان لهن پيا نه ته ان کڙڪي مان خبر پئي پئي ته اسان روڊ تي آهيون يا روڊ جي پاسي ڪا آئلينڊ تي آهيون ان کڙڪي ۾ آهيون بارڊر تي آهيون شديد ترين منهن جي خوت نظر منهن جي اهڙي هئي جو مطلب لڳي پيو ته شايد آخري لمحا هجن حياتيء جا ڇاڪاڻ ته اڳيان به ڪجهه نظر نه پيو اچي بارش شديد ترين هجي ۽ پويان جيڪڏهن ڪٿي بيٺاسين ۽ ڪنهن جي هٽ ڪيو ته ڪا خبر ڪانه پوندي رات جا تقريبن

منهنجي دل ۾ هڪدم خيال آيو، مون کي اگر توهان مناسب سمجهو ته خاتون کي گاڏي ۾ ويهاريو، پر جيڪڏهن توهان مناسب نه سمجهو توهان اڳيان هلو، مان پويان گاڏيء جي لائيٽ ڏيان ٿو. توهان گاڏيء جي لائيٽ ۾ اڳيان هلندؤ، پويان منهنجي روشني ايندي پئي، ٻئي گڏ ٿا هلون. هو اڳيان هليو. هاڻ مان بائيڪ کي ڏسان پيو، بائيڪ جي مطلب بتي وتي ڪا به ڪانه هئي، بائيڪ کي ڏسان پيو، هو منهنجي روشنيء ۾ اڳيان ڏسي پيو، اڳيان هلي پيو. معنيٰ ته مهربانو تقريبن سوا ڪلاڪ جو اهو سفر آهستي آهستي آهستي طئي ٿيو، مان روڊ کان هيٺ ڪونه لٿس،

مون کي ياد اچي ٿو بختاور نياڻي هوندي اسان وٽ پڙهندي هئي ان جا والد صاحب هن وقت اين جي او ۾ هيا انهن چيو ته هڪڙي ڀيري اسان ٿر ۾ رستو ڀلجي وياسين رات جو ٽائيم هجي جيپ هئي مون وٽ سو ٻه ڄڻا اسان هجون هاڻي رستو ڀلجي وياسين هيڏانهن پيا وڃون هوڏانهن پيا وڃون ڪجهه سمجھ ۾ نه پيو اچي ته منهنجي جيڪو مون سان گڏ ڪليگ هيو ان مون کي چيو ته لائٽون ٿورو آف ڪيو ته لائٽون آف ڪري ڏٺوسين پريان ڪٿي ڪا روشني ٻري پئي جيڪا هيڏانهن هوڏانهن پئي ٿئي مطلب لڳي پيو ته ڄڻ ڪير اسان کي ڏسي چڪو آهي ۽ اسان کي پاڻ ڏانهن گهرائي پيو ٿو. سو اسان ان روشنيء جي ڪڍ پنهنجي گاڏيء کي ڊوڙائڻ شروع ڪيو. گهمي ڦري، ڦري، ڦري، ڦري بهرحال جڏهن اسان اتي پڳاسين ته هڪڙو ماڻهو هيو، اهو لالٽين کنيو بيٺو هيو ۽ ان کي سيني سان لايو بيٺو هيو ۽ هو اسان کي روشني ڏيکاري پيو. پاسي کان هن جون ٻه ٽي جهوپڙيون هيون. هو سمجهي ويو ته هي مسافرن رستو ڀلجي ويا آهن ۽ هنن کي گائيڊ ڪري هتي آڻيا ته جيئن رات خير سان گذاري پوء صبح جو نڪري وڃن ته جيئن جيئن اسان اتي پڳاسين تو همراهه سيني سان بتي هٿ بتي جيڪا لالٽين آهي اها لايو بيٺو الائي گرم هئي پر سيني سان لايو بيٺو ته هڪدم اسان کي هن چيو تان اچو اچو بس اچو تان خير سان هتي پهچي ويو جاء محفوظ آهي هتي ته منهنجي دوست هن کان پڇيو ته توهان هيء بتي ڀاڪر ۾ ڀريا بيٺا آهيو توهان اها لوڏي به سگهو پيا تان سينو ساڙيو پيا پنهنجو ته هن چيو ته هوا ڏاڍي آهي نه ۽ ٻي ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن ڪنهن کي رستو ڏيکارڻو آهي ته سيني کي ته ساڙڻو پوندو نه بس اهو ئي فل اسٽاپ آهي خواتين حضرات جيڪڏهن ڪنهن جي ڪا مدد ڪرڻي آهي جيڪڏهن ڪنهن جي لاء ڪجهه ڪرڻو آهي ته سينو ته ساڙڻو آهي نه مون توهان سان ڳالهه ڪئي ايز يو سو سوشل يوريپ جي جيڪو پوکيندو سو لڙندو هڪڙو ته هتي آياسين ٻيو مدد جي خوبصورتي جي باري ۾ ذڪر ڪيون پيا ٿا ته ڇا ته ڪمال آهي قدرت جڏهن مدد ڪرڻ تي اچي ٿي ته همت مردان مدد خدا ڪم ٿي وڃي ٿو. ۽ جڏهن ڪنهن جي مدد ڪرڻ جي لاء ڪوششون ڪرڻيون پونديون ته يقينن پنهنجو پاڻ کي ڪنهن مخمصي ۾ ڪنهن تڪليف ۾ ڪنهن ڪيفيت ۾ وجهڻو ته پوندو نه جو ٻئي جي ڪا مدد ۾ سيڙپڪاري ٿي سگهي. اڄ اڱاري جو ڏينهن آهي جڏهن مان هن کي رڪارڊ ڪيان پيو ۽ عيد ته تمام ويجهي آهي يقينن زندگي رهي ته انشاء الله العظيم خميس تي توهان ڏسندؤ اڄوڪو هي شو اڄوڪي رڪارڊنگ جيڪا رادارا اسان وٽ قصه گو جي ته بس اهو ئي آهي. ائين ڪري سگهون ٿا نه اسان ته ٿورو پنهنجي سيني کي ساڙيون. اسين ڪري سگهون ٿا نه ته اسين ڪنهن جي لاء ڪنهن چڱي شيء جو بندوبست ڪيون. اسين اهو ڪري سگهون ٿا نه ته اهي جيڪي اسان وڏيون وڏيون رانون محمود مغل جهڙي صاحبن جي گهر موڪليندا آهيون، ڪڏهن ڪنهن غريب کي به هڪڙي ران کارايون، ڪري سگهون ٿا اسان ائين؟ ممڪن آهي يا ڪونهي؟ اهو سٺو گوشت جيڪو اسين پنهنجي لاء، معاف ڪجو اهو سچائي اها ئي آهي، سٺو گوشت جيڪو پنهنجي گهر ۾ فريزر ۾ رکندا آهيون،

جيڪو ڀلو لڳي. ائين ٿي سگهي ٿو ته اسين ڪنهن ڪنهن غريب فيمليء کي هڪڙي ران پنهنجي پاران گفٽ ڪري ڇڏيون ته اڄ توهان ران کائو. اسان هڪڙو ڪثير گوشت هجي، ڪا ڪلو ڏيڍ هجي، اهو به ڪنهن کي ڏيئي سگهون ٿا. گهڻن کي به ڏيئي سگهون ٿا، حصا پتي به ڪري سگهون ٿا. پنهنجي لاء به رکي سگهون ٿا، جيڪو شام جو ڪباب تيار ٿيندا آهن ۽ ٻوٽيون پچنديون آهن ۽ وري باربيڪيو دعوتون ٿينديون آهن، اهو به ٿي سگهي ٿو. پر ڇا اسين اهو ڪري سگهون ٿا؟ بلڪل ڪري سگهو ٿا خواتين حضرات. توهان جيڪڏهن سرنديء وارا آهيو ۽ رب توهان کي ججهو ڏئي ٿو، ته ڪوشش ڪجو هن عيد تي ڪو چڱو چکو کائي وٺي. مون اڳي ڏاڍي عرض ٿي سگهي ٿو ته اها تڪليف پنهنجي جاء تي هجي پر اسان جيڪڏهن ڪنهن جي ڪا مدد ڪنداسين عرض ڪيوسين نه ته جيڪو پوکينداسين اهو ئي لڻنداسين. اوهان کي ايڊوانس ۾ عيد مبارڪ هجي. پروردگار اوهان کي خوشين جا سڀ رنگ ڏيکاري. اوهان جا اڱڻ آسودا هجن. مهڪ، مرڪ، رنگ، خوشبو عنايتون توهان تي مهربان هجن ۽ اوهان ائين ئي زندگي ۾ پنهنجي حياتيء جو ڀرپور لطف ماڻيندا رهو. آمين ثم آمين ڪريم رب اوهان کي ڊامي درمي ڪرمي سکني صرف پنهنجي محتاج رکي آمين في امان الله اجازت ڏين ٿا هڪ ڀيرو وري مبارڪباد عيد جون مبارڪون عيد جون سڀ خوشيون مبارڪ هجن في امان الله الله واحد.